Siôn. Mae Dwynwen dal yn sal, a dydy ddim eisiau cael ei rhoi lawr o gwbl bellach. Naiff i ddim eista ar y soffa chwarae, na hel blodau neu gerig yn yr ar tra dwi a mam yn gweithio. Mae eisiau bod yn ymbreichian i o hyd. Mam sydd i fyny efo hi yn y nos, felly dwi'n ei chymryd hi rhan fwyaf o'r dydd, Yn ei chlymu hi yn y sling ar fy nghefn ac yn garddio yn eu gerdded. Mae hi'n rhy fawr i fynd yn y sling a deud y gwir, ond dwi'n ei glymu o fel i bod hi'n uchel ar fy nghefn, i phen yn gallu gorffwys ar fy ysgwydd os ydy hi eisiau cysgu. Bydd y peswch yn ei hysgwyd i weithiau, ei chorff i gyd yn hyrddio gyda'r aflwydd yma, ac wedyn mae'n tawelu. Wedi ymladd. Heddiw mi benderfynais fynd yn ôl i Nebo, fy chwaer ar fy nghefn, i dŷ sy ar gyrion y pentra, un o'n i wedi edrych drwyddo sawl gwaith o'r blaen, ond ro'n i'n cael fy nenu nôl yno dro ar ôl tro am fod un wal gyfan o ffotograffau yno. Dwn i'm pam mod i mor hoff o'i gweld nhw, na pham nad ydw i'n mynd â nhw adra i'w cadw. Mae'r ty'n fawr. Yn un o'r mwya yn y pentra, ac mae o'n edrach fel petai o'n eitha newydd, wedi ei adeiladu, ddudwn ni, ychydig flynyddodd cyn y terfyn. Mae o'n daclusach na llawer o'r tai, ac yn fwy gola. Gadewais fy hun i mewn drwy'r drws cefn. Ty! Mae Dwynwen yn grug ar fy nghefn. Ia, tŷ mawr crand, cytunais, a cherdded drwy'r lle, yn mwynhau trwch y carped o dan fy sgidiau. Ro'n i'n gwybod lle roedd popeth. Llofft ddwbl fawr yn ffrynt y tŷ, a thair llofft lai yn y cefn. Un yn perthyn i ferch yn ei harddegau, Cerddais i mewn i'w llofft hi. Kate oedd ei henw hi. Roedd na arwydd bach pren ar ei drws. Ac ista ar y gwely. Dwi'n licio mynd i loft, Kate. Mae ganddi hi wal gyfan o lyniau mewn fframiau. Hi ei hun, hi a'i rhieni, hi a'i ffrindiau. Merch dal dena oedd hi. gwallt hir syth wedi gribo, gwefusau pinc a llygad brown. Mae hi'n gwenu ym mhob un llun, gwên lydan hyfryd sy'n gwneud i llygad grychu yn y corneli. Yng nghornel y llofft mae chwpwr dillad, yn rhy llawn o jeans a ffroga a siwmperi lliwgar. Mae gwisg ysgol yn crogi ar hanger ar gefn ei drws. Mae gan ei silff lyfrau fawr. Er nad ydyn nhw'n llyfrau da iawn, a chasgliad o bersawra mewn poteli bach difyr. Mae'r weiran gwefru i'w ffôn neu ei chyfrifiadur bach yn dal yn y plwg. Ar ei desg, mae llyfrau ysgol, a Kate Francis 10B wedi ei sgrifennu mewn llythrennau tewion ar bob un. Mae Kate Francis mor, mor dlws. Dwi ddim yn gwybod beth ydi o, y teimlad yna dwi'n ei gael wrth sefyll o flaen y ffotograffau ar y wal yn syllu ar fywyd Kate Francis o bell, ei dillad, a'i llyfrau, a'i ffrindiau, bob un wedi ei rhewi am byth mewn llun. Mae'n siŵr ei bod nhw gyd i marw erbyn hyn, wrth gwrs, a beth bynnag. Byddai Kate a'i ffrindiau yn bump ar hugain oed erbyn hyn, Yn oedolion, fel mam. Ond maen nhw wedi'u rhewi am byth yn y llofft ac yn y llyniau, yn edrych yn ifanc am byth yn llonoddwch y tŷ. Sut beth fyddai bod yn un o'r hogia yn ei llyniau? Chwerthin efo criw o ffrindiau a nabod pobl oedd ddim yn perthyn. Dewis ffrindiau, ac weithiau dewis peidio bod. Cael cariad, ella, rhywun oedd yn gwenu'n llydan ac yn glên fel Kate Francis o Nebo. Diblingo! meddai Dwynwen, a gorffwys i ffen ar fy ysgwydd. Ro'n i'n gallu clywed i hanodl yn crafu yn ei hesgyfaint. Cerddais i lawr i'r gegin ac agor y cybyrddau, er mod i wedi edrych drwyddyn nhw sawl gwaith o'r blaen. Doedd dim byd o werth, platia, sosbeni, hen hen dynia o diwna a chig. Roedd mam a fi di mynd â phopeth arall. Ond roedd un peth y gwnaethon ni fethu, achos bora ma, agorais i'r drôr gwaelod yn y gegin, lle roedd na gasgliad twt o glytia a llieinia sychu. O dan reini, roedd na becyn hirsgwar ac arno'r gair marsipan. mewn ysgrifen fras. O ti'n effro? gofynnais, a chodo dwyno ni ffen yn syth. A gorais y pecyn, ac arogli'r cynnwys. Roedd o fel siwgwr, a rhywbeth arall, rhywbeth cynnas. Plyciodd yr arogl, a rhywbeth yn fy nghof. Torais gornol o'r marsipan a'i gynnig i dwynwen dros fy ysgwydd. Misio, Medda Dwynwen yn flinedig. Ond mae o'n sbesial! Yn newydd! Ildiodd Dwynwen a chymryd y talp bach melyn o fy llaw. Cymerais frathiad o'r hirsgwar yn fy llaw. Roedd o'n fendigedig, yn rhy felus, ond roedd na flas yno fo. Ac yn sydyn, ro'n i'n gwybod yn iawn o ble ro'n i'n abod yr arogl marsipan. O'r siswrn arian lle roedd Genor yn defnyddio siampŵ efo arogl fel na yng ngwallti ar hen bobl. Genor. Doeddwn i ddim wedi meddwl amdani hi ers blynyddoedd. Mwy, meddai Dwynwen, a gwenais. Roedd hi wedi bod yn pigo ar ei bwyd ers dyddiau. Be ti ddeud? Mwy plis! Ac fe fwytaodd Dwynwen a finna hanner y marsipan yna ar y ffor adra, a theimlo'n euog, yn cyflwyno dim ond hanner pacad siwgwr llid pêr a roglis i Mam. Rowena. Yn yr hen ddyddiau, roedd hi'n ddigon hawdd byw. A deud y gwir, roedd hi mor hawdd byw fel yn bod ni'n chwarae gêm efo anga. Pwy oedd yn gallu crwydro agosaf at y dibyn cyn disgyn? Pwy oedd yn gallu smocio fwya, yfad fwya, bwyta fwyaf, cyn mynd yn sal a marw? A hyd yn oed os oedd salwch yn dod, doedd fawr ots. Byddai llif, cyson, ofoddion ac atebion a gwellhad i'w cael ym meddygfa'r pentref. Dros y blynyddoedd, mae Siôn a finna wedi bod angen meddyg. Wedi bod angen ysbyty weithiau, a thîm o arbenigwyr mewn cotiau gwyn glân cysurlon i'n trin ni. Fel yr adeg y cafodd Siôn rhyw aflwydd ar ei stumog nes roedd o'n cachu gwaed, ac yn gweld pethau oedd ddim yna. Neu'r adeg nes i lithro ben y to wrth geisio trwsio twll a thorri fy ffêr, gan fy ngadael i'n gloff hyd heddiw. Genedigaeth Dwynwen, a'r dwymyn gafodd hi'n chwe mis oed. Rydan ni wedi dysgu Siôn a fi am ddefnyddio mwsog i amsugno gwaed pan mae'r briw yn fawr ac yn agored. Wedi dysgu mai stêm sydd orau i annwyd neu beswch. Wedi dysgu fod dalan poethion ar groen yn gwella rhestr annhebygol o hir o afiechydon ac anhwylderau. Ond does na ddim gwella ar dwynwen rwan. Dwi'n i weld o. A dwi'n meddwl bod Siôn yn ei weld o hefyd. Rhywbeth yn y ffordd mae hi'n dal i hun, a llacrwydd hen berson yn ei hesgwyddau main. A'r afwch yn y ffordd mae hi'n blincio, ei llygaid mawr llwydion yn loyw fel carreg ar waelod nant. Mae hi'n dal i yfed fy llefrith, ond does dim archwaeth bwyd ganddi. Mae e wedi bod yno ers ei geni, y bygythiad yma o'i marwolaeth. Gallai ei weld yn arafwch ei symudiadau, a rhywbeth od yn siâp ei phen, yn y ffordd mae hi'n deud ei geiriau yn drwsgwl. Dwn i ddim a ydy Sean wedi sylwi, a dwi heb sôn am y peth efo fo. Ond mae o yna. Dydy hi ddim yn normal. Mae yna rhywbeth rhyw wendid. Yn y nos mae sŵn ei ffeswch fel peiriant yn torri ar y tywelwch. Rydw i'n treulio'r nosweithiau efo hi ar y soffa, yn ei dal ar ei heistedd ar fy mron am ei bod hi'n haws iddi gysgu pan dydy hi ddim yn gorwedd yn fflat. Weithiau bydd ei gwres yn chwilboeth ludiog ar fy nghnawd. ac weithiau mae hi'n oer fel llechan. Neithiwr, fe agorais fy nghrys a'i dad wisgo hithau, a'n lapio ni'n dwy yn y flanced, croen wrth groen, ei dwylo bach ar fy ngwegil yn ddyrnau llac. Ac am mai dim ond geiriau sydd gen i iddi. Yn fy holl gryfder gwan annigonol, mi ddechreuais siarad efo hi ym Mhyddew y nos. Dyna chdi, pwt bach, mam. Symudodd dwynwen ei llaw rhyw fymryn. Mwytho'r esgyrn yn fy ysgwydd gyda'i bawd bach blinedig. Mi fyddi di'n well pan ddaw i'n braf, Li. Byddi tad. Ac mi fydd y bloda yn ei hola cyn bo hir. Llygad y dydd a'r pabis Cymraeg a dant y llew. Mam, meddai Dwynwen yn ei llais bach, oedd heb gael deud hanner digon o eiriau. Siôn. Ar y diwrnod ola, dyma fi'n ei rhoi hi yn y sling. Ond nid yn y ffordd roeddwn i'n arfer ei chario hi, ar fy mol, nid ar fy nghefn. Doedd hi prin wedi cysgu o gwbl, ac fe godais i o freichiau mam ar ôl codi yn y bora. Dos i'r gwely, didiswth mam mewn llais bach. Dylwn i ddim, Dylwat, mae rhaid i chdi! Edrychodd Dwynwen arna i wrth i mi newid i dillad, syllu ar fy wyneb mewn ffordd nad oedd hi wedi gwneud o'r blaen. Dim yn rhythu, ond yn gadael i'w llygaid orffwys arna i. Rhoes i chôt amdani, a'i rhoi yn fy sling ar fy mol, ac yna rhoi'r gôt law fawr, fawr amdanaf, a chau'r zip arnom ni'n dau. Roedd hi'n gallu gweld, ond roedd hi'n glyd ac yn saff. Dyma fi'n mynd â hi o gwmpas yn llefydd ni, o gwmpas yr ar, i'r twneli tyfu, i'r cae tatws a'r stafelloedd hael. Dyma lle mae bloda tatws yn dod, dydwyns. A dyma lle mae rwdan yn tyfu. A draw fancwn nes di ddisgyn yn yr A a brifo dy ben glin. I ardd Sunningdale, lle roedd hi'n licio rhwbio'r perlysiau i'w dwylo er mwyn rhyddhau'r arogl. Codais sbrigyn sych o rosmari at ei thrwyn, a thynnodd fy chwaer anadl fach, yn chwilio am ei hafau prin yn yr ogla. Dros y caeau i Nebo, lle roeddwn i wedi dod o hyd i'r bygi iddi, a blancedi a dillad bach bach. Y gegin lle fewn i'n bita marsipan ychydig wythnosau nôl. Ac yna llyn cwm dilyn, oedd mor fawr a llwyd a thywyll ag erioed. Roedd hi'n rhy oer i drochi'n traed, ond rhoddais ymreichio o chwmpas i. Canu mewn i'w gwallt, a meddwl am y noson y cafodd i ei geni, a'r storm oedd wedi rhuo tu allan i'r tŷ. I cheg fach ar fron Mam a'r hyn a ddaeth hi efo hi pan lithrodd i mewn i'r byd. Gobaith. Newydd'deb. A'r cynhwysyn yna. Y peth bach, anferth, hyfryd a di-enw oedd yn gwneud Dwynwen yn unigryw. Cododd i phen o fy mrest am ychydig ac edrych o'i chwmpas yn iawn. ar y llyn, ar y mynyddoedd, ac wedyn draw at Gaernarfon a Môn a'r môr di-ddiwedd. Ac yna, gorffwys eto, i boch ar fy mrest, ac aeth i gysgu. Nai byth anghofio'r sŵn nath Mam udo fel blaidd, fel rhywbeth oedd ddim yn gwybod geiriau. Allan ar y glaswellt, a'r diwrnod yn marw. a dwynwen wedi darfod. Mi gafodd dwynwen Greta i chladdu heddiw dan y goedan fala ar y glaswellt, wedi lapio'n gynnas mewn pyjamas a'i hoff lancad. Y peth gweitha yn y byd oedd gorfod rhoi'r pridd drosi hi, a mam yn hanner gweiddi, hanner crio, ar ei phen a glinio yn y glaswellt. Ro'n i'n trio peidio sbio arni. Achos ro'n na rhywbeth yn ddofn yn fy mherfedd i'n teimlo fel tasa fo'n goedu'n boeth. Ond mi nes i gweld hi. I hwyneb i'n lyb ac yn goch ac yn hyll. A dihangodd rhyw sŵn o ngenau. Sŵn o chenaid, ddofn, anifeilaidd. Wrth i mi rawio'r pridd i'r bedd, a phob rhawiad yn teimlo'n drymach na'r un flaenorol, gwelai saeth yn yr awyr yn gwibio dros y tŷ. Do'n i heb weld yr un aderyn ers iddyn nhw i gyd ddianc yn un haid ddu dros yn penna ar ddechrau'r terfyn. A dyna nhw, yn dawel, yn osgeiddig, wedi dychwelyd. Heddiw ydi diwrnod claddedigaeth fy chwaer, a'r diwrnod y daeth yr adar adra. Gwydda Canada, medda fi'n dawel, gan wylio'r haid yn mynd am Gynarfon. Heno, isteddodd mam a fi ar ben lin tŵn yn cotia, er ei bod hi'n noson gymylog a'r sêr yn cuddio. Mae mam yn llonydd iawn, iawn wedi mynd, ac yn dawel. I hwyneb hi, rhywun fath bob tro, yn galad ac yn oer, fel carag. Dwi am wneud carag fedd efo'i henw hi. Ddudis i i'r dim byd. Ro'n i'n trio deud rhywbeth i wneud iddi siarad efo fi. A dwi am gerfio ynddi, Ac i ba le rwyf yn myned, chwi a wyddoch, a'r ffordd a wyddoch. Fflachiodd mam ei llygad arna i, ac roedd na rhywbeth peryglus yn nhw, rhywbeth newydd. Y Beibl di hwnna. Efengil Ioan. Roedd Rwt Dwynwen yn licio'r Beibl. Och, neidiodd mam yn ddwfn. Edrychodd i fyw fy llygad, a phoeri, yn isel ac yn llawn gwenwyn. Ar lle mae dy dduw di rwan? A dringodd i lawr o'r lin tŵ a diflannu i'r tŷ. Am eiliad ac am y tro cyntaf rioed, ro'n i'n ei chasau hi. Y llais a'i wyneb a'i harogl a'r ffaith ei bod hi yna bob blydi tro ro'n i'n troi rownd i chyfrinachau hanes ei diffyg trugaredd wrth iddi ddilorni'r ffydd sydd gin i. Dim ond am eiliad, ond dydw i heb gasau neb o'r blaen. Mae o bron cyn gryfad â chariad, ond nunlla'n agos at fod mor gryf a galar. Dyma fi'n gadael i mi fy hun feddwl yr holl bethau o dan glo yn fy mhen i fel arfer. Be di dy gyfrinacha di? Pwy oedd tad dwi'n wyn? Pwy oedd fy nhad i? Pwy di dy dad di? Pam nes di ddod â fi i'r byd ma a fy tan lle sy'n wastad wedi bod ar y dibyn? Rhan i'n ei chasau hi. Ym mhen dim, gallwn ni chlywed hi'n ugian crio'n ei gwely. Dechreuais i feddwl am gwdig, yr hen sgwarnog hyll, bwyst filaidd, a'r ffordd y bysa Dwynwen ac Ynta'n syrthiau gysgu yng nghysur ei gilydd weithiau. Doedd mam ddim yn gwybod am fodolaeth gwdig. Rwan fod Dwynwen wedi mynd, dim ond fi oedd yn gwybod. Mae gyn pawb i cyfrinacha. Rowena. Mae rhaid i mi sgwennu pwy oedd i thad i. A dwi ddim yn siŵr pam. Efallai am i fod o'n i gwneud hi'n fwy real, yr hogan fach yma, na chafodd ei bodolaeth ei chofrestru, yr hogan na chafodd fynd i barc chwarae nag ysgol feithrin. Fy merch i. Na thynnwyd llun ohoni erioed ar iPhone na chamra digidol. Dwynwen Greta. Fy mabi gwenu. Diwrnod glawog oedd hi. Tua mis Chwefror, dwi'n meddwl, ac ychydig o eira'n glynu at gysgodion y ceia. Aeth rhyw ddwy flynedd heibio ers y terfyn. A bron gymaint â hynny ers i Siôn a finna weld bod dynol, heblaw am ein gilydd. Teimlai Mister a Misus Thorpe fel breuddwyd ers talwm. Popeth cyn hynny. Gwaith a'r ysgol a Gaenor. Fel bywyd arall. Yn ôl ei arfer, roedd Siôn yn mynd i ddechrau'r diwrnod trwy lenwi'r bath efo dŵr o'r nant. Roedd o wedi dechrau meddwl am greu system i bwmpio rhywfaint o ddŵr i'r tŷ gyda hen bibell ddŵr, ond oedd o heb roi'r system ar waith eto. Byddai'n cario'r dŵr mewn bwcedi oedd bron mor fawr â fo. Ond nid plentyn wyth oed oedd Siôn yn ei feddwl erbyn hynny. Roedd o'n weithiwr. Y bora hwnnw, penderfynais gerdded i lawr i'r brif lôn efo tools Mister Thorpe yn fy mhocad. Roedd Siôn a finna am adeiladu bocs mawr tywyll i dyfu madarch ac roedd angen caead mawr, fflat. Meddyliais yn siŵr y byddai un o'r arwyddion ffyrdd yn gwneud y job. Un o'r rheini oedd yn dangos pa ffordd i fynd ar gylchfan Pen y Groes, neu'n datgan bod chwe milltir i Gaernarfon neu ddeuddeg milltir i Fangor. Os oedd y rheini'n rhy fawr byddai arwydd uchafswm cyflymder yn iawn, neu arwydd P am barcio. Doedd dim traffig wedi bod ar y lôn ers blynyddoedd. Cyn belled ag y gwyddwn i, roedd pawb arall yn y byd wedi marw. Felly, camais allan ar yr A487 oedd, flynyddoedd yn ôl, wedi bod yn drwm o geir a llygredd yr adeg yma o'r bora. Erbyn hyn, roedd y mwsog a'r glaswellt yn dechrau tyfu'n garped dros y tarmac. Roeddwn wedi dechrau tynnu arwydd nebo un cesaria hanner o'i bolyn, yn chwysu wrth waldio'r metal efo morthwyl, yn rhegi a bytheirio ond yn mwynhau hefyd rywsut a mod i'n gwybod y byddwn i'n llwyddo yn y diwedd. Ac o gornel fy llygad, fe welish y symudiad lleia. Roedd dyn yn beicio ar hyd yr A487 o gyfeiriad Port Epichais, wrth gwrs, cyn codi'r morthwyl uwch fy mhen, fel arf yn barod i'w ddefnyddio. Llamodd y dyn oddi ar ei feic pan welodd o fi, a safodd y ddau ohonom ryw hanner canllath oddi wrth ein gilydd, yn syllu. Rwy'n wedi cael byw yn ddigon hir i sylwi mod i yna. Edrychai fel Iesu Grist. Gwallt hir blêr a barf yn cuddio hanner ei wyneb. Corff rhy dena mewn jîns rhy fyr a chrys tŷ gwyn budur. Llygaid mawr brown. Llygaid llo. Llygaid diniwed. Dos o yma! ysgyrnygais, gan ddychryn fy hun bron efo'r llais anifeilaidd, garw. Cododd Iesu Grist ei ddwylo. Dangos y cledrau fel dyn oedd wedi gollwng pob arf oedd ganddo, a chadarnhau fy amheuon nad oedd o eisiau fy mrifo i o gwbl. Ti'n siarad Cymraeg? meddai, mewn llais oedd heb siarad ers dalwm. Ti'n Gymraes? O lle does di? gofynnais wedyn, yr arf yn dal yn barod uwch fy mhen. O'n i'n meddwl ma dim ond fi oedd ar ôl, meddai. Dwi'n byw ddim yn bell o port, ganol nunlla. Dwi'n i'n pwyb sy'n bia'r tŷ, ond dydyn nhw ddim yn byw na rwan. Edrychodd i fyny ar y morthwyl yn fy llaw a deud, Plîs, dwi ddim yn mynd i frifo chdi. Dwi jyst yn hapus i weld person arall. Ar ôl ychydig eliadau, rhoddais y morthwyl i lawr. Gwenodd y dyn. Os na bobl yn port, gofynnais. Mae yna rywun yn y bryniau o Chrapenlyn, dwi'n meddwl, achos dwi wedi gweld mwg tân yn codi o fanno. A mae part un yn ded. Sgwadadd i ben, fel peta'n dal i drio dy gymod ar peth. Be amdana ti? Fyny fanna, nodiais i gyfeiriad nebo. Yr hogan dan y mast, atebodd yntau gyda gwên, er bod goleuadau mast Nebo wedi diffodd ers y terfyn. Dw i heb weld unrhyw un ers blynyddoedd. Flaw ma gyn i hogyn bach, felly dw i ddim ar ben fy hun. Gwenodd y dyn yn llydan. Roedd o'n ddel, dwi'n meddwl. Er bod cysyniadau fel yna'n teimlo'n amherthnasol ar ôl y terfyn. Hogyn bach? Faint oed? Gwion oedd ei enw, medda fo. Eisteddodd y ddau ohonom ar ganol yr A487 am ychydig, yn wynebu ein gilydd dros y llinell wen yn y lôn. Smwclawn ein gwlychu ni'n araf. Doedd e ddim yn gwybod llawer mwy na fi am beth oedd wedi digwydd, na beth oedd yn digwydd rwan. Dim ond bod giangiau o bobl wedi bod yn cwffio yn y dechrau dros fwyd a phetrol a chyffuriau. Ond bellach roeddwn nhw wedi lladd ei gilydd, neu wedi symud ymlaen i rwla newydd. Efallai fod Caerdydd yn iawn, rhesymodd Gwion, neu Lundan. Doedd y ffaith fod ardal Caernarfon wedi dymchwel ddim yn golygu bod gweddill y byd yn dioddef yr un ffawd. Wyt ti'n wir yn coelio hynna? gofynnais. Cododd gwion i ysgwyddo. Dwi'm yn gwybod. Dwi'n methu penderfynu be gwylio, na be obeithio amdano fo. Ydy dynoliaeth jyst yn dechrau eto rwan? Ta da ni'n aros i gael yn hachub? Roeddwn i wedi hiraethu gymaint am sgyrsiau fel hyn, heb i mi sylweddoli'n iawn beth oedd wedi bod ar goll. Wrth gwrs, roedd Siôn yn gwmni i mi ac yn gallu siarad fel oedolyn, bron bellach yn llawer rhy eiddfed am ei oed, ond brith gof oedd y dyddiau cyn y terfyn iddo fo. Prin ei fod o'n cofio'r amser gynt o gwbl. Ar ôl ychydig, codais ar fy nhraed. Gwell i fi gario mlaen efo hwn. Nodiodd Gwion. A heb drafod y peth, dath draw at yr arwydd i fy helpu i. Ym mhen dim o dro, roedd caead y bocs madarch yn barod i'w lusgo adra. Estynnodd Gwion i'r bag oedd ar ei gefn. Cymerais gam yn ôl. Greddf y blynyddoedd dwethaf yn deud wrthai am fod yn ofalus. Syllodd Gwion arnai, yn farwaidd o lonydd am ychydig. Dwi ddim yn mynd i frifo chdi sti. Ddylsa chdi ddim colli ffydd mewn pobl fel na. A dyma fo'n estyn i'w fag ac yn tynnu bar o siocled y tywyll allan i mi. Mis ar ôl i Selby date, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn hollol siŵr pa ddyddiad ydy hi. Cynigodd y siocled i mi. I dy hogyn bach. Wyddwn i ddim beth i'w ddeud wrtho fo. Does gen i'm byd i chdi. Dwi ddim eisiau'n byd yn ôl. Dwi'n dod o hyd i bethau neis weithiau. Dwi'n licio meddwl am hogyn bach yn mwynhau bar o jocled. Lleidr oedd Gwion. Yn mynd o dŷ gwag i dŷ gwag i chwilio am fwyd neu ddillad neu blanhigion i'r ardd y gallai fynd â nhw'n ôl i'w dyddyn a oedd, mewn gwirionedd, yn dŷ rhywun arall. Roedd o wedi bod mewn cannoedd o dai, medda fo, ond welodd o neb tan iddo ngweld i. Wel, neb byw, ychwanegodd wedyn wrth i mi roi'r siocled ym mhoced gefn fy jîns. Gwasgodd ei wefusau at ei gilydd a deud, Dwi'n meddwl bod y cwmwl 'na 'di lladd y rhan fwya'. Doeddwn i ddim wedi meddwl rhyw lawer am y cwmwl ers talwm, er mod i'n gwybod na fyddwn i na Siôn wedi goroesi pe na bawn i wedi gwneud yn siŵr fod 'na ddigon o ddŵr i ni'n dau o fewn cyrraedd i'r gwely. Fyddwn i ddim wedi bod efo'r egni i gyrraedd y nant. Doeddwn i ddim yn ddigon cryf. Diolch am... ddechreuodd Gwion. Cyn ystyried. Ro'n i'n meddwl fod pawb di mynd. Do'n i ddim yn disgwyl clywed llais byth eto. Ac er mod i wedi caledu ers blynyddoedd, a mod i'n oeraidd ac yn amheus, fedrwn i ddim peidio gwenu ar Gwion. Iesu Grist yr A487. Mae'n rhaid i fod wedi gweithio allan pryn oedd yn tŷ ni, achos y twneli tyfu a'r coed afalan newydd. A'r mwg, wrth gwrs, oedd yn rhibanu o'r simnai pan oedd hi'n oer. Bob ychydig fisoedd, byddwn yn darganfod anrheg ar garreg y drws, y peth gyntaf yn y bora. Bocs o lympiau siwgwr, neu botyn bach o asta Italian mixed herbs, neu, ar un diwrnod braf a bendigedig, bar cyfan o sebon hen ffasiwn. Y math oren sy'n arogli fel yr hen ddyddia. Un noson, bron i flwyddyn ar ôl i ni gyfarfod ar yr A487, roeddwn i'n cau'r llenni cyn mynd i'r gwely pan welisio, yr ochr draw i'r wal ar ben y cae, ei fag ar ei gefn. Es i banig yn syth. Beth pe bai Siôn yn deffro ac yn i weld o? Doedd Siôn ddim yn gwybod dim am gwir to. Fedrwn i ddim gwadu mod i'n hapus iawn, iawn i'w weld o. Y math o hapusrwydd nad oedd rhywun yn ei deimlo ers y terfyn, y don sydyn, wefriog yna o gael sypreis braf. A chei dim dod i mewn i'r tŷ, oedd y peth cyntaf i mi ddeud wrtho. Dwi ddim eisiau Siôn dy weld ti. Roedd o'n gwisgo crys y tro yma. Crys, glas a botymau bach pefriog. Roedd hi'n dechrau twyllu, ond roedd terfyn y dydd yn gweddi iddo'n berffaith. Da chi'n dal yma. Dal yn iawn, meddai Gwion gyda gwên lydan. Yn goroesi. Mae'n anhygoel, Greta. Roeddwn i wedi deud celwydd am fy enw yn ystod y cyfarfyddiad cyntaf ar y lôn. Dwn i ddim pam. Efallai fod popeth yn teimlo'n rhy bersonol yn y byd newydd yma, a fy enw i'n teimlo fel yr unig beth oedd ar ôl yn perthyn i fi, a dim ond fi. Mam oeddwn i i Siôn, a doedd neb yn deud Rowena rhagor. Byddai'n dod acw bob rhyw dri mis, gyda ganreg i Siôn a Mina bob tro, ac weithiau mymryn o wybodaeth hefyd. Roedd o wedi gweld morfil marw ar dywod traeth Morfa Bychan, a theulu o geirw yng nghanol y mieri oedd bellach yn tyfu ym maes parcio Tesco Port. Ac un diwrnod, Dwi 'di checio tai nebo i chdi. Does neb ynnyn nhw. Wel, paid â mynd i'r llofftydd os ydi'r drws wedi cau achos y cwmwl. Pam wyt ti'n deud hynna wrtha fi? Oli, dwi'n gwybod bod ti ddim yn licio dwyn, ond dwi'n siŵr sa'r bobl yma eisiau ti gael i pethau nhw. Roedd y ddadl foesol yn barod ar fy nhafod, ond ro'n i'n gwybod i fod o'n deud y gwir. Dim ond hanner milltir i ffwr oedd pentref Nebo, a gwyddwn y byddai yno flancedi cynnes, glân i Siôn a fi. Sosbenni a llestri, llechi perffaith ar y toea i'w rhoi ar y tyllau yn ein to ni. Roeddwn i'n cysgu heb fatres i'r tair blynedd bron, ac roedd ystyried moethustra cael gwely cyffyrddus a chynnes a glân yn annioddefol o hyfryd. Diolch, atebais, gan wybod mai dyma fyddai'r newid bach mawr nesaf yn ein bywydau ni. Torri mewn. Dwyn. Goroesi ar weddillion pobl eraill. Na, mwy na goroesi. Roeddwn ni wedi goroesi rywsut gyda phlanhigion a chig, ond roeddwn ni eisiau mwy. Just dipyn bach mwy. Os na lyfrau na, gofynnais. Oes, yn llawer o'r tai. Maen nhw'n heiddi cael eu darllen, Greta, yn heiddi cael eu gwerthfarogi. Ac felly, dyna a fu. Wna i ddim sôn am y gweddill, am deimlo i law o'n cydio yn fy ni yn hywyllwch yr ardd ar ryw noson rewllyd, na'r teimlad o chwysu efo dyn oedd yn arogli fel y pridd. Wna i ddim sôn am wres ei wên o yn y twnnel tyfu pan oedd yr eira'n disgyn fel llwch rhyw dân pell tu allan, ei fawd o'n feddal ar fy ngwrydd. Wna i ddim sôn am ymestyn o'r diwedd dan y mat y tu allan i ddrws Sunningdale a gadael ein hunain i mewn i dŷ Mister a Misus Thorpe gorwedd yn eu gwely, oedd yn llaith ac yn llychlyd ond yn teimlo fel nefoedd. A wna i ddim sôn Na gadael i mi fy hun gofio am y tatŵ bach ar ei ffêr yng ngolau Egwan rhyw wawr rewllyd, y lythyren 'dy' yn dwt ac yn syml ar ei droed. Hoel rhywun oedd wedi hen fynd. Wnes i ddim holi, ond tynnais fy mawd dros y siâp ac anesmwythodd gwion yn ei gwsg cyn deud a'i lais yn dynn. Ro'n i'n dad cyn hyn i gyd. Fedrai'm. Ond mae'n bwysig deud am Gwion, achos byddai mor hawdd camddeall yr hyn oedd rhyngddom ni. Dynes yn cyfnewid ei chorff am fariau sebon a bariau siocled. Cytundeb busnes mewn byd sydd yn llawn anghenion. Ond doedd creadigaeth Dwynwen yn ddim byd fel na. Fe oedd na'r un dyn mor hapus i'n weld i, a gwion. A theimlais i erioed atyniad mor reddfol, heb gymhlethdod. Dwi'n meddwl bod cariad yn perthyn yn well i'r byd newydd yma, nag oedd o i'r un cyn y terfyn. Dwn i ddim beth ddigwyddodd iddo fo. Efallai fod o wedi bod yn sbecian ar y tŷ, ac wedi gweld fy mol, yn bel, fawr, galad, dan fy nghrys ti. Wrth i mi roi'r dillad ar y lein, neu chwynnu, cae tatws. Neu efallai fod o wedi marw, neu wedi ladd. Hwyrach iddo gael llon bol ar aros am wahoddiad i'r tŷ, a gorfod cadw oed yn y twnnel tyfu, neu'r cwt pren, neu yn nhy ysbrydion Mister a Misus Thorpe. Ac efallai nad Gwion oedd ei enw, go iawn o, ac efallai no cyn y terfyn, ac efallai nad yn ochrau port roedd o'n byw o gwbl. Efallai fod ganddo fo ddega o ferchaid fel fi yng nghanner aros am ei siâp ar waelod yr ardd wrth i'r haul gilio'n swil ar ddiwedd dydd. Ond mi nes i, ac mi ydw i, yn dewis cadw'r ffydd. Pe gallai Gwion fod yma, dwi'n dewis coelio y byddai o wedi dychwelyd atai, ac wedi adnabod ei ferch fach, a'i charu. Sean. Postyn giat ydi o. Un wedi wneud o lechan. Wel, postyn giat oedd o nes i mi ddwyn o a'i osod yn fflat ar fedd Dwynwen, fel rhywun yn gorwedd lawr. Mae'n rhy fuan i roi o dros y bedd yn iawn, dydy'r ddeiar heb setlo eto. Ond roedd rhaid i fi wneud rhywbeth. Mi fyddai wedi bod yn haws i mi drin y llechan yn y cwt, lle roedd popeth yn dawel ac yn sych. Ond o well gen i gerfio'r garreg yn y fan a'r lle, a theimlo dwynwen yn cysgu'n glyd o dan y pridd. Mae naw diwrnod ers i ni chladdu hi, ac mae pethau wedi newid. Dydy mam a fi ddim yn siarad yn iawn, ddim fel roddan ni o'r blaen. Dydy hi ddim yn dod i ben lun tu efo fi yn y nos, a dydy hi ddim yn darllen chwaith. Mae hi'n gwneud beth sy'i angen, garddio a thrwsio a choginio, ac wedyn yn mynd i'r gwely heb ddeud nos da. A dwi'n tendio'r tân ac yn darllen ysgrifau T.H. Parry Williams, neu'n eistedd yn y twnnel tyfu, neu ar ben lun tŵ. A dwi'n meddwl am Dwynwen, weithiau fo gwen, ac weithiau dwi'n crio, nes mod i eisiau bod yn sal. Weithiau, dwi'n yn siŵr pam, ond weithiau dwi'n meddwl am gwdig hefyd, ac yn crio amdano fo. Ond wastad yn dawel, rhag ofn i mam glwad. Mae gen i hirath ofnadwy am rhywbeth, ond dwi'n yn siŵr iawn be ydi o. Dwi wedi bod yn defnyddio morthwyl a chi yn ei sgwennu'r llythrenau ar y llechan ac yn cymryd fy amser i wneud o'n iawn. Ei henw yn fawr, Dwynwen, ac wedyn Greta o oddi tano fo. Ac ar ôl hynny mi nes i feddwl a meddwl, be arall i'w sgwennu, achos roedd be ddudodd Mam am y dyfyniad o Efengyl Ioan wedi chwerwu'r geiriau i fi. Ro'n i am gofio Dwynwen, nid cofio'r ffrae. Eisteddas ar garreg y drws yn meddwl am beth i'w ddeud. Er bod 'na ganodd o lyfrau yn y tŷ a minna'n adnabod i hanner nhw fel cefn fy llaw, doedd dim byd yn swnio'n berffaith. Hedfanodd ambell ŵydd wyllt arall dros y tŷ. Dwi ddim 'di gweld adar mân na brain na gwylanod eto, ond ma' nhw ar 'u ffor. Ac wrth feddwl amdanyn nhw'n hedfan mor bell yn perthyn i bob man, dyma fi'n meddwl am sut oedd Dwynwen yn perthyn i fan hyn. Dim ond y fan hyn. Y fro yma oedd ei bwyd hi. Ac yma fydd hi, mewn ffordd, tra bydd mam a fina yn y byd i'w chofio hi'n trochi yn y nant ac yn hel muarduon o'r perthi. Fel na mae pobl yn byw am byth, mae'n siŵr. mewn atgofion bach yn y llefydd cyfarwydd. Mi eisiau nôl at y llechan a dechrau'r cerfio. Mae darnau ohonaf ar wasgar hyd y fro. TH Parry Williams. Dydy o ddim yn edrach fel postyn geat rwan. Mae o'n edrach fel bedd. Rowena. Unwaith i mi benderfynu bod hi'n iawn i ni ddwyn o'r tai yn Nebo, roedd popeth yn haws ac yn anos. Fe nath i chdi newid y feddwl? gofynnodd Sean, wrth i ni gerdded dros y ceia y tro cyntaf yna. Roedd hi bron yn eia. A Sean, te naw oed, ar ôl i gwion ddechrau ymweld, ond ymhell cyn i mi feichiogi. Dwi'n meddwl i bod i'n amser. Ond pam? Pam bod i'n amser? Stopiais yng nghanol y cae, yn afresymol o rwystredig gyda fy mab, ac yn gwybod pam hefyd. Roeddwn i'n celu bodolaeth gwion oddi wrth Siôn, ac mewn rhyw ffordd, wir droedig afiach, roedd hynny'n teimlo'n anffyddlon. Syllais ar fy hogyn bach. Oedd yn deneuach ac yn fwy cyhyrog nag oedd bachgen naw oed i fod. Gwenodd Siôn yn gam arna'i dannedd cam i dad yn plycio hen dant yno fi. Sionyn, be wyt ti isio yn fwy na dim yn y byd? Syllodd ei wen, wrth iddo deimlo pwysigrwydd y cwestiwn mawr nad oedd o wedi ei ystyried o'r blaen. Unrhyw beth? Unrhyw beth yn y byd. Ystyriodd Sean mewn difri. Roeddwn i'n cofio un adolyg olaf cyn y terfyn. Y mynydd afiach materol o blastig ac offer electronig oedd rhywsut i fod i gyfateb i faint roeddwn i'n ei garu o. Tŷ gwydr, atebodd Siôn yn bendant. Yn stoc i'r tŷ, a lle tân bach yno fo, i'w gadw fo'n gynnes yn y gaea. Fedrwn ni ddim peidio gwenu arno, er ei fod o'n gyfan gwbl o ddifri. Roedd ei ddwylo'n galed ac yn arw, ond ei gyffyrddiad yn addfwyn. Dwylo garddwr greddfol. Be wyt ti angen i wneud hynna? Achos dwi'n rhoi'r caniatâd i ti, Sionyn. Chwilia am y pethau rwyt ti angen yn Nebo. Yn yr holl dai a'r gerddi a'r cytia, a dos â nhw adra, a gwna di fel lecu di efo nhw. Lledaenodd ei lygad. Go iawn! Go iawn. Ond mae'n rhaid i ti addo un peth i fi. Paid â mynd i'r un tŷ cyn mod i wedi cael cyfle i sbio gynta. Ocê? Iawn. Roedd o'n rhy ifanc i weld corff marw. Mae yna rhywbeth am dai pobl eraill. Arogl ydy'r peth amlwg. Er bod blynyddoedd wedi mynd heibio ers i unrhyw un fyw yn y tai yma, mae ysbrydion eu perchnogion yn dal i stelcian yn yr arogleuon powdwr golchi neu sigaréts neu bolish. Roedd pawb wedi gadael fel petai nhw'n piced i'r gwaith. Cwpan yn y sinc, biliau ar y mat, lipstig coch hu ar y silff yn y stafell molchi. Fe gymrodd fisoedd i ni chwilio'r ychydig dai oedd ym mhentref Nebo, yn llusgo'n ysbail adra mewn biniau olwynion gwyrdd neu frown, ac yn cadw rheini hefyd i ddal dŵr glaw. Fe gawson ni matras ddwbl fawr i ngwely i, ac un newydd i wely Siôn. Degau, os nad cannoedd o dyniau bwyd, y rhan fwyaf yn fwytadwy. Siwmperi, cotia, sana, sgidia, edafedd yn y dwydda, llyfra. Gwelais gyrff marw am y tro cyntaf. Pump neu chwech ohonyn nhw, mwy, efallai, nes i ddim cyfri. Hen bobl, a phobl ifanc, a chanol oed. Y rhai cyntaf dwi'n ei cofio ora. Tŷ cyngor, Un o'r rhai canol, mewn rhes. Beic BMX glas yn yr ardd. Fel petai'r bachgen bach oedd yn berchen arno wedi cael ei alw i mewn i gael te bum munud ynghynt. Roedd y ddau ar y gwely mawr yn y llofft ffrynt, yn esgyrn mewn pyjamas erbyn hynny. Wonsi, maniw bach ymreichiau gŵn nos lliw lafant. Roedd ei gwalltiau'n berffaith. Mam pen melyn potel. Ai fi liwiodd y gwallt yna? A'r mab yn dywyll, dywyll. Pwyllais cyn cerdded i mewn. Roedd Sean yn yr ardd yn edrych ar y BMX. Y posibiliad o gael ei feic ei hunan wedi ei swyno. Medrwn glywed ei sŵn ar y stryd, yn trio'r brec ac yn bodio'r chaen. Syllais ar gorff y fam a'i mab yn y gwely, a gwrando ar Siôn yn potsian y tu allan, a chofio'n salwch ni ar ôl y cwmwl. Y ddynes yma yn y gŵn nos piws. Efallai y byddai wedi gallu bod yn ffrind i mi. A'r bachgen, efallai mae un fel Siôn oedd o. ac y byddai'r ddau wedi medru chwarae pêl-droed a rhannu'r BMX yn ddau gyfaill yn y byd newydd, caled 'ma. Camais i mewn i'r stafell. A rhywsut, am ryw reswm, cofiais Sâm 21. Ac adroddais bob gair o'r hyn nad oeddwn i'n ei gredu. Dydy rhywun ddim yn gorfod coelio i ddarllen y salmau. Mae 'na gysur yn y rhythm Dwi'n i darllen nhw ar ddiwedd nos pan dwi'n rhy flinedig i ddal edefyn nofel. Edrychais yn ei chwpwrdd dillad hi, gweld geriach bywyd y fam a llwch fel les dros y cyfan. Tiwb o lipstig pinc. Potal o bersawr o'r enw NRG. A brwsh gwallt. Amball flewyn golain plethu rhwng y dannedd. newid mân. Cerdyn, a llun o flodyn haul ar y blaen, ac ysgrifen traed brain y tu mewn yn datgan, Hope it all went well. I'll come and see you and Nathan soon, after everything has settled down. Lots of love. Dy. XXXX. Roedd o'n gardyn digon ffwrdd â hi. Wedi'i sgriblo'n sydyn cyn dal y post, efallai, ond roedd o wedi golygu rhywbeth mawr i'r ddynas ben felen oedd wedi pydru yn y gwely. Roedd hi wedi dod â fo i fyny i'w llofft, ei llecyn mwyaf preifat a phersonol, yn hytrach na'i roi o ar y silfben tân neu ar sil y ffenast. Tybed ble roedd di? XXXX rwan. Agorais y lipstig pinc a'i daenu dros fy ngwefusau sychion main. Oedd hi wedi bod yn dlws, tybed, y ddynas yn y gwely? Sut lais oedd ganddi? Oedd hi'n darllen i'r hogyn yn y wansi cyn iddo fynd i gysgu gyda'r nos, yn gwenu arno pan oedd o'n dod adra o'r ysgol. Roedd pentwr o ddillad ar y gadair yn y gornel, yn aros i gael ei smwddio. Wrth ddwyn sosban a hen ddillad a halen o'r gegin, a ddewais i mi fy hun y byddwn i'n dychwelyd i'r tŷ un diwrnod, yn palu twll yn yr ardd gefn ac yn rhoi claddedigaeth iawn i mab. Ond yn y diwedd, doedd gen i mor galon i'w symud nhw. Roedd y ddau yn hapusach yn eu gwely gyda'i gilydd, a thawelwch y pentref yn gwrlid o'i gwmpas. Rowena. Dydan ni ddim wedi sgwennu ers amser hir. Dwi'n methu sgwennu fo i lawr yr holl resymau pam. Mae o'n teimlo fel tasa'n lan niw, lan weledig wedi cydio yn Siôn a finna ers i dwynwen fynd. A dydy Llyfr Glas Nebo ddim yn ateb i'r cwestiynau sy'n dal ar y gwynt. Mae hi'n fisoedd. Dwn i ddim faint yn union, ers i ni gladdu fy hogan fach. Ac yn fisoedd ers i Siôn gydio mewn pensil. Mae o'n ddyn rwan. Ac mae yna anesmwythu dryngom ni, ers i alar fy ngwneud i'n greulon. Dwi'n gwybod pam nad ydy o'n sgwennu'n y llyfr yma mwyach. Does dim byd ar ôl i'w ddweud. Dydy o ddim eisiau i hyn gael ei nodi am nad ydy o am i hyn gael ei gofio. Dwi'n meddwl amdano fo'n gadael. Falla mae dyna sydd nesaf. Sionyn yn penderfynu symud ymlaen, ac yn deud i fod o'n mynd i nebo, neu lawr i gael tatws a byth yn dod yn ôl. Efallai mai dyma sydd ar ei feddwl o pan dwi'n 'i ddal o'n edrych allan dros Ynys Môn, neu pan mae o'n eistedd ar do'r Lean To yn y glaw. A dwi'n gwybod, go iawn, 'i fod o'n rhy ffeind i ngadael i. Rydw i'n gyfrifoldeb bellach. Mae o'n gwneud mwy na fi i'n cadw ni'n fyw. Fe ddigwyddodd eto neithiwr, fel mae o'n digwydd weithiau. Ro'n i ar fin syrthiau gysgu pan glywais i llais i. Llais hogan fach, yn gweiddi. Mam! Gwaedd fach, hapus, heilog. Ac er mod i'n gwybod mae breuddwydio ro'n i, codais ar fy eistedd ac edrych o gwmpas tywyllwch fy llofft am i siap hi. Rydw i'n chwilio amdani o hyd. Na i byth fendio. Codais a throedio i stafell Sean. Roedd ei ddrws yn gul agored ac roedd o'n cysgu a'i gefn ata'i. Blancedi'n dynn o'i gwmpas. Dwi'n sori, meddwn yn dawel. A chododd Sean ar ei eistedd yn syth. Ti'n iawn? Yndw. Ond dwi eisiau deud mae di'n sori am bob dim. Dwi'n caru chdi'n fawr, fawr, sti. Bu tawelwch. Roedd na gymaint mwy na hynny i'w ddeud. Ond oedd dim angen. Gobeithio. Dwi'n meddwl mod i'n ei chlywed hi weithiau. Ganol nos. Wedyn dwi'n deffro Eisteddodd Siôn i fyny yn ei wely. Wyt? Ynddo. A dwi ddim yn licio deffro chofio. Na. Ond da ni'n iawn, sdi mam. Ac wedyn mi gysgodd y ddau ohono ni. Ac yn y bora. Roedd pethau fymlyn bach, bach yn well. Rowena. Dim ond bora yma digwyddodd o. A dwi'n dal i grynu. Fel yma dwi wedi bod drwy'r dydd. Rydw i'n gwneud fy ngorau i esbonio i Sean, ond mae geiriau'n gludo i'w gilydd fel siwgr poeth. Mae o'n golygu fod... Do'n i ddim yn disgwyl Roedd o'n torri coed tân ar ol treulio ddoen i torri nhw i lawr, a'i llusgo nhw yma, o'r ochr arall i Nebo gyda hen gadwyn. A finna, yn y twnnel tyfu, yn gwahanu ac yn ail blannu'r egin blanhigion bach, ei dyfrio, eu rhoi mewn rhes ar y silff yn y twnnel. Ro'n ni'n canu i rythm y fwyall y tu allan, pam bod eira'n wyn. Un o'r ychydig ganeuon Cymraeg rydw i'n ei gwybod. Bydd Siôn a Fina yn ei chanu fel anthem weithiau, gan fod hen wlad fy nhada yn llawn pobl a ddim yn siwtio'r byd lle mae pawb wedi mynd. Dyma rythm fy fwyall yn tawelu tua Rwy'n frawd i ti a thitha'n frawd i minnau. Arhosais am chydig, a meddwl bod Siôn yn rhoi coedyn newydd ar y bloc, neu'n cymryd llon cegau dy ddŵr. Dyna pryd clywais y waedd. a sŵn traed fy mab mawr yn tarrannu tuag at y twnnel. Teimlais y don fel panig. Y fwyell, y fwyell, mae o wedi... Ond yna ddim gwaed arno pan ymddangosodd yn y drws, ei lygaid yn fawr. Roedd o'n edrach fel bachgen bach eto. Be? Gwranda! a dyma fi'n clustfeinio. A chlywed dim am ychydig, ac wedyn fe glywais i o. Be ydi o? gofynodd Sean mewn panig. Mae o'n swnio fel tasa'r awyr yn datod. Rhithrais heibio fy mab a syllu i fyny i'r awyr. Roedd o'n bell i ffwrdd, ond roedd o'n swnio'n ychal, am ein bod ni wedi arfer efo ffasiwn dawelwch. Be ydi o? gofynnodd Siôn eto wrth weld y siâp du hyll yn chwyrnu ei ffordd drwy'r awyr i gyfeiriad Caernarfon. Hofrennydd, atebais, ac edrychodd Siôn a finna ar ein gilydd. Mae arna i ofn. Yr hen fyd, a llwydni'r hen ddyddiau electronig amhersonol. Pobl yn pasio'i gilydd heb ddeud dim. Bywydau cyffredin. Hofrenyddion. Siôn. Mae mam di dechrau dod yn ôl at ei gyda'r nos, i ista ar ben lean to. Da ni'm yn siarad am y ffaith ei bod hi wedi bod mor dawel am amser mor hir, nac am pam da ni'n dau wedi stopio sgwennu yn Llyfr Glas Nebo tan rwan. Methu ffeindio'r geiriau. Da ni ddim wedi sôn am y noson honno ddudodd hi bod hi'n clywed Dwynwen yn galw ei henw. Dwi wedi bod bron iawn a deud wrthi fod T.H. Parry Williams yn arfer clywed hynny hefyd, amser maith yn ôl. Dwi ddim yn meddwl ei bod isio clywed geiriau bardd o'r hen ddyddiau, dim mwy na mae isio clywed geiriau o'r Beibl. Mangre'r ymylon ydyw hon, gwlad y gororau. Falla nad ydy hi isio meddwl am Dwynwen yn y lle yna. Swn i wrth y modd yn cael smoc rwan. meddai Mam heno ar ben Lean To. Roedd 'na stêm yn dod o'i cheg i, fel tasa hi'n smocio go iawn. Swn i licio marsipan, dudais, gan gofio'r diwrnod hwnnw yn nebo efo Dwynwen, blas y siwgwr a'r almwn yn yn cygan ni'n dau. Ac wedyn yn bell yn ôl, y siswn arian, a geinor, a siampŵ efo arogl marsipan wrth y sinc. Swn i'n licio piciad i lawr i Ben y Groes.